Biz bir gijede aýdyljak gürrüň Azimi rahmetilla. Allanyň uly rahmeti Adam ataň oglanlaryna bizlere Allanyň uly rahmatyny Ay men günäni äpberdim diýdim Hudaýyň gapsyna girdigiňligini Allah köklediginden açyk açyk hyzmatyňyza ýetirer. Hazreti Mahtumguly şan aýdýar, Tapa bilseň hakykatyň merdini, Gözüňe tutýa kylgyl gerdini. Guldum günähiniň terin derdini, Çyn toba gurudar oňa em bolup. Tapa bilseň hakykatyň merdini, Bir hak adam, hakyň adamsyny tapsaň, Oň tozanyny da gözüňe sürme daga diýipdir. Ol meň gözümiň nurydyr diýýär diýipdir. Oňam ozal özüň Aý men bir günäkär adam diýýäň özüňe. Kulzuň günähiniň teriň derdini çyn toba gurudar oňa em bol. Derýa ýaly günähiň kän-de bolsa,

Onda-da adamyň göwnüne Men günä äpberdim, meň tobam kabul bolmadyk ýaly mydam ýüregim narahat bolup dur-da diýýänini ynsanlar eşitsin, diňlesin. Günäň içinde gezip, Aý, men şu günäni äpberip bilemok, aý, äpbersem-de Hudaýyň gastynda men kabulmykam diýýänler, şeýtan olary was-was etýär, diňlesinler. Belki tamam musulman Allaha pygambere imany bar adamlar hemmämiz gowy diňläýliň. Galan Nebiýül Mustafa sallallahu aleýhi we sellem Afullahi taala ekseru min zunubika. Nebiýi Ekrem aleyhissalatu vesselamyň derman sözleriniň biri

Kafyrlykdan aňyrda uly günä bolarmy? Bolmaz. Kafyrlygyny äpberen adama Hudaý gapy açyk diýenden soňra, ondan bäri günäleri gürrüň edip bermeli-dä. Janym menen äpberdim diýdi, Allaň gapysyna girdi-de.

Ine biziň gerşimizde perişdeler bar. Sag gerşimizde perişde bar sogap ýazyp dur, gowy işleri ýazyp dur, gowy kepleri ýazyp dur. Sol tarapymyzda perişde bar, adamyň günählerini ýazyp dur. Bular Kurany Kerimde bar.

Mähribanlygyndan sag tarapdaky sogap ýazýan perişdäni baş edip goýdy, sol tarapdaky günä ýazýan perişdäň üstüne. Hamana bir kerwen bir ýaňa gidende içiniň bir emir bolýa, baş bolýa, şoň buýrugy ýörüýmella, Aýt, duruň, aý, gonuň, ugraň, çaý-suwy kökläň. Ýükleri ýazdyryň. Tamam kerwenbaşyň aýtýany ýörýär-dä. Bi iki perişdäň içinde-de baş emir sag tarapdaky sogaby ýazýan. Hom. Feýza amilal abdu bi hasenetin kutibet bi aşri emsaliha. Hom bir musulman adam bir sogap iş etse,

Sag tarapdaky perişde Emir-da, baş dagy, Ýazma häzir diýip aýtýar diýýär. Häzir saklan diýip aýtýar diýýär. Feýumsik sitte saat, ew seb'a saat. Alty sagat, ýedi sagat gözleşýär diýýär. Eger Hudaýa men ýalňyşypdyryn diýse, goý şo garşyna galsyn, ýazma diýip aýtýar diýýär. Emma alty sagat, ýedi sagat geçdi. Hudaýa men ýalňyşypdyryn diýmese, ýaz, bir şoň özün ýaz. Iki esse, üç esse ýazma. Bir günä etdi, bir günä ýaz. Şo näme günä eden bolsa, şoň özün ýazmaly. Emma sag sag tarapdaky perişde ki kıyamet gününde biziň eden amallymyz kitap edip bize täbil beriljekde ine sen amal naman şu dip ine sen eden işlen aydan keplen şu dip

Şu mahal etjek işiň hesap-kitap etmeli, eden işleň-de hesap-kitap etmeli. Ol kyýamat gününde amal defterle, amal kitapla her kimiň eline beriljek-de, Bä, meň sogabym bijire müştik, günähim bijire müştik diýip, o wagt hesaplama sen diýipdir. Hünün kärd baýat emel ra hesap, ne wagtyky menşur gerdet hesap, kitap. Ol kitaplary amalnamaň eline berende Wara gagdyryp, Bä diýip, onda etme diýipdir. Hesaba girmäkäň özüňi hesaba sal diýipdir. Kitaba girmäkäň öz kitabyňy bir agtar diýipdir. Sag tarapdaky perişde Sogabetdin ýazýar. On esse etip ýazýa. Hamany bir aýat, Kuran, hamany bir nefer bir Kul huwallahu ahad, Sure-i Mubarek, Ihlas okysa, on gaýtar Kul huwallahu ahad okulanyň sogaby ýazylýa. Hamany bir nefer birje gaýtar Sure-i Fatihe, Alham şerif okysa, ýa ýakjak bolanda köplerçe musulmanlar Aýetul Kürsi okýada.

Emma sol tarapdaky, çep tarapdaky, günä etseň ýazjak bolýa, bu sag tarapdaky başda dur häzir diýýär. Ýazma diýýär. Alty-ýedi sagat gözleş diýýär. Wiý, ýalňyşypdyryn men diýip, öz-özüne utanyberse Hudaýyndan, Hudaý-a men yştyba etdim, meni bagyşla diýse, Boldy şo garşyna galsyn diýýärdi. Sapjyk durýardy. Indi hesap etmeli diýýär. On esse ýazsa, özi şo wagt ýazsa. Sol tarapdaky bir gezek ýazsa. Özünde 6-7 sagat soňra ýazýan bolsa. Indi ýene-de adam mahşer meýdanynda, kyýamat gününde ýene sogaby az bolup, günäsi kän boljak bolsa, nädile ýüz bilen meýdana girmeli o? Hazreti Sa'di aleyhir rahman aýdýan naşe. Hazreti Sa'di aleyhir rahma beýik insandyr. Bu gürrüňe repti ýok, ýöne soňram-da galamasyny gysgaja aýdyp bereýin. Bir wagtda bir beýik pir geçipdir-de, bir Allaga, Resulullaga aşyk adam geçipdir-de, oňa Hazreti Abdurrahmane Jami diýýärler. Mollalar-da oň kitabyny okyýar. Hazraty Abdurrahman Ejami. Bi Resulullah aleýhissalatu wesselama beter aşykmyşdyk Abdurrahman Ejami. Kän goşgulary düzüpdir Pygamberimize yşgy kän bolup joşup. Oňa bir gije ýaty ýatjak bolanda Şu döwürlerde men ýaly Resulullaha aşyk adam bamy kam diýipdir. Pikri şoňa harap bolupdyr. Muň Göz ýaşy, bagyr ýaşy mydam bamyşdykda Hazreti Abdurrahmana Jami, Şu men ýaly aşyk adam Resulullah aleýhissalatu wesselama şu döwürlerde bamykam diýip, pikri harap bolup ýatypdyr. Pikri şoňa gidip ýatypdyr. Gije dişinde Nebi Ekrem aleýhissalatu wesselamy görüpdir. Mübärek aty bilen barýar we atynyň uýunda bir adam tutup duran bolmaly. Şeýle gözläpdir görse, Hazraty Şeýh Sa'dy razyýallahu anhmyşdyk. Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalamyň atynyň uýundan tutup duranmyşdykda. Şeýh Sa'dy aleýhirrahme bizden öwdemyşdyk. Resulullah aleýhissalatu wessalamyň yşkyna we mähebbetine diýipdir.

Şu sag tarapda, sol tarapda perişdäň gürrüňi boljak, şeýtanyň jogabyna. Indi geleýliň, asyl jogap näme? Şeýtan aýdypdyr, Men adam ogluny azdyraryn diýipdir. Allah Azzyljelal aýdypdyr,

Tä jan gargara gelýänçä, gyt-gyt-gyt-gyt, jany ahyrky lähzä gelýänçä, Hudaý-a, men ýalňyşdym diýdi, gapyny açyk goýjak diýipdir. Tä jan gargara gelýänçä, ýene bir sagatdan jan berjek, ýok, bir dagygadan jan berjek, ýok, ahyrky lähzelerinde, ýöne häzir ölüm görünenak-da. Häzir gargara baranakda, ahyrky lehzesine baranak, jany bilen ýanyp, Hudaýa men ýalňyşdym diýse, meni bagyşla diýse, gafyny açyp goýjak diýipdir. Tä ahyrky jan gargara barýança, bila bir. Her haçan Rabbim eýäm diýipdi, dilese menden dünýesinde bererin ýa ahyretinde bererin diýipdir. Hiç boş gaýtarjak däl diýipdir adam ogluny. Her haçan Hudaýa meni bagyşla, men ýazygym öt, men günäkär boldum diýse, mende günäsinde geçjek diýipdir. Indi Kurany Kerimde Lemen tebi'ake minhum le emle'enne cehenneme minkum ecmain diýip, Emme tä ölinçe şeýtanyň yzyna düşüp geçse, ony dowzaha salaryn diýipdir. Tä ahyr gatrat, ahyr janyna çeli. Jan çykýa gitýä, Hudaýa meni bagyşla diýmän tabygy bolup gitse, yzyna düşse, onda ony jähennem oduna salaryn diýipdir. Allahy Züljelal hemmämizi içerlimiz bilen we hemme muslimini muslimaty rahmat we magfyratyna salsyn.